n pa kpɛhi tib bi yɔɣu ka tibira mi ka ayab nyɛla ninvuɣu so ŋun tibira ka di chibiri pam ka ŋun kam daa bɛ kum ŋɔ yaɣali o daa mi ayab ni dihi tibbi vi shɛm ka ti bɔri ni a ti ti wɔlimsim shɛŋa n zaŋ chaŋ tibbu polo ni zaŋ chaŋ dɔriti polo to di zuɣu ni ku yɛn kana ti bɔhi bɔhi shɛli tuuli nyɛla wɔliginsim din lee bɛ kaɣiligu, sompuɣili, ŋmanchii. Laa dɔriti dibaata shɛli bɔɔ zaa nyɛla paɣidoro. Goliginsim wula n-lee be di puuni, ka di yi ti gbaai daadam, alaama wula ka paɣa yɛn nya ka baŋ a mini doro yaa ka zaŋ mali ma maa? Bee a'a, wula alaama ka paɣa yɛn nya ka baŋ yaa m-bɔŋɔ maa ka alaafee m-bala zaŋ chaŋ laa yaɣili maa polo?
tuuli tiɛɣu ti na kuli suhu Naawuni ti lala ti ninkurigu maa Naawuni zaŋ ba na bɔŋ ti lahi bela o sani ka o niŋdi tibbu maa bee ka o tibira ka ti nyara ka ti niŋ ka o daa tim ni mɔri ni ka ti ti bɔri ti lahi maa na to ɛɛh lala ni bɔhi shɛli ŋɔ maa nyɛla din muɣisi paɣaba pam bee din kuli be paɣaba biɛhigu ni kamani kaɣaligu soŋpuɣili ŋanchee din nim maa zaa nyɛla din bɛ biɛhagu ni kaɣaligu nyɛla paɣaba doli shɛli din nahindiba ka di nyɛla paɣa ŋo saɣangi ni ka di yɛn bɛ ka nyɛ din muɣisiri o pam ka o mali o maŋ wolisira o ku tooi teegi o maŋa taɣaligu n bala ka di shɛli biɛni hali din tooi niŋ paɣa ka di chɛ ka o paɣaba na kpalim ʒɛya to di niŋla o di zaŋ doya o zuɣu mini o naba ni domi di yi niŋdi lala ka a bi zaŋ boti boti li di taɣarila dori shɛŋa na n ti pahi lala taɣaligu ŋɔ zuɣu ka chɛ ŋan chɛ ŋuna di yi ti niŋ paɣa gba Di mini niŋ suhu ka o paɣaba yɛn kana ka di ŋmanila o yiŋ niŋ suu mini saɣa duɣu zali n kuhigu ŋo n ku nyɛli di zaa maa Naawuni yiko ni di malila tilla shɛŋa yi ni yɛn zaŋ kpahi tabi ni n too Naawuni yi yu ka saɣi n ŋmanila tabibu maa nyɛla ti buɣusiri mi ka Naawuni niŋda Naawuni yi yu ka saɣi o kuli dili aai a yi nyɛmi ka o nyɛ o maŋa ka zaɣ viɛlli nyɛli ni paɣa ŋun ti yɛn paɣi ka di nyɛla o kuhum moli o maŋ ni niraba mini o yɛn paɣam maa a nyɛya dizuɣu lala tibu ŋo maa ti yaari nim maa daa niŋdili naawuni yiko ni ka ti mii gba zaa zuɣu pii n tali bi chɛɣu ti ta ti miri shɛŋa di zuɣu hali gba ti ni niŋdi maa paɣa so n tooi ku kana o na biɛn yɛli o ku piligi a ni baŋla din milo maa naawuni yiko na a ku niŋ tim maa buɣisi tooi ka o chɛŋ ti niŋ to bi ni lee niŋdi shɛm a yi niŋ niŋ so ka tari maa ŋun bɔri ni o zaŋ paɣaba maa paɣa lahi nyɛ ŋun niŋdi ŋɔ naawuni n niŋdili maa di ŋmanila ti yɛn fari naawuni tuma tumda ti ku lahi tooi tumdi nasara di zuɣu so mini bukaata mini mali ka o yɛn paɣi ma ka n yɛli o yaa hee ti zaa paɣimi Naawuni a nyɛya ka chɛ eh, lala paɣaba dina maa di galisiya pam shɛŋa bɛni gba ka di ku pala kamani ŋuni n zaŋ na ka a yulo ka baŋ o ŋɔ maa ni kana shɛm maa doro yaa ka zaa n bala di tooi biɛni ka shɛli biɛni kamani sonpuɣuli ŋo di to gurila paɣa ka o bi niŋdi pua di to noo zali puuni di yi kuli niŋ dabaa ayi di yɛn saɣammi binshaɣu bɛ o puli maa saɣangi ŋo ni zaŋ chɛŋ o nyoɣu ŋo shee ka di nyɛla dini n gu soli maa o mini doo yi laɣam di ku chɛli balli di ti do n niŋ tabata shuri tibili di zuɣu ŋɔ niŋbu maa zaa naawuni yi kɔni ti dee ti buɣisiri mi n tiri naawuni ti mi yi ku buɣisi maa naawuni yi kɔni ti niŋdi ka tari
to din niŋ nyaɣisim zaa sa mi zaa ha dee wum pali yi tiba viɛnyɛliŋga di zuɣu din bɔŋɔ wuhiram ni a yi nyɛ paɣa ka ti yɛn nyɛ a paɣabu ka di biɛra di wuhiya ni ka niŋ maa m-bala di simsi ni a bo tibbu n-zaŋ ti a maŋa ka din bɔŋɔ lahi wuhira Di niŋ ka a zaa ni puli, ka puli maa ka di bi niŋdi yɛlimaŋli. Dama a yi ku kana, a ti lee nya di yɛn kpaai m-bahi. Dimbɔŋɔ wuhirimi ni binshɛɣu n-tahi li ka di niŋdi maa. N di mini o niŋdi so lala, ka o ti lee zaŋ dabi niriba ni so n-tahi li. Di pa naai tibiri n wula ka a yɛn niŋ bahi ni so n-tahi li. Di zuɣu di yi niŋdi la, n na ku yihimi niriba yɛtɔɣa a tɛha ni, ka bo la ti bom o shee.
Di zuɣu di ni na ku niŋ la, di dii kpɔli ni dibili m-bala. ni di simsi ni a gbana tib a maŋa doro malila a ni yɛn tibili paai shɛli polo ka naan pa zinsiri ni a baŋa sababiya m-bala maa amaa ka di dii pili laa ka yi ni kpuɣili ni sababiya bahi a baŋa tiba a doro maa je tino a yɛn chaŋ n-ti bɔri ti laa maa din ka luɣ shɛli yi zaa wum pala yi tiba chɛliya ka ti tirisi tooni bela ya ti kɔya shihirila yaɣa ayi maa chɛ a ti yi shihi paɣiba maa polo ka ti shihi dabba maa polo tino luɣili kam zaa nyɛla din mali yɛlimuɣisira to m ba pira a yi kana ti yuli ti ʒiɛmani ŋɔ puuni dabiɛm pam mali ti pam tino nachimba pam be biɛhigu puuni ka o mini paɣa ku lahi tooi laɣim paai buyi bee buta dabisi yiŋga puli ni. Yuŋ hali ka biɛɣu ti neei, o mini paɣa ku tooi laɣim paai la naɣila o bola tihim vali. Tɔ!